Welcome, my people, to Africa Bible Tori. Una don land for the correct place where we dey break Bible gist wey don last from generation to generation into sweet pidgin tori. My name na Rebecca Oyibo. So for today episode for African Bible Tori, I wan yarn una the tori of Sodom and Gomorrah for Genesis chapter 18 and 19. My people, Tori dey wey go make you open your mouth dey wonder how God dey do im things o. Dis na the kind tori wey go make you siddon gidigba ask yourself wetin really dey for God mind. God show himself as the Baba wey dey bless and the judge wey no dey take nonsense. First, e visit Abraham and Sarah, promise dem miracle pikin even though dem don old well well. As God waka go, im mind don dey vex for two towns Sodom and Gomorrah because the people for there dey do anyhow. But God no dey ever destroy without warning o. Na so he send him angels go check the matter and na there the real drama begin. This tori go teach us say God fit bless person wey dey faithful but he no dey gree make bad things continue forever. Abeg make we enter the tori proper proper. Open your mind as I go dey yarn the tori wey carry plenty sense inside. One day, God appear to Abraham near Mamre oak tree as e sit down for front of im house for one hot afternoon. Abraham look and e see three men dey waka come. Sharp sharp e run go meet dem, bow down and greet dem. My oga dem, Abeg no waka pass my house. Make una rest small, drink water and chop food before una continue una journey. The men gree. Abraham rush go tell him wife Sarah, Babe, abeg do quick bake bread, we get visitors. He run go kill better cow, give one of him servants make him cook am. When he don ready, Abraham serve them under the tree. As dem dey chop, one of dem ask Abraham, Where your wife Sarah? Abraham reply, She dey for inside house. The man talk, Next year by this time, Sarah go born pikin. Sarah hear am for where she dey, and so she burst into laugh. Ha! Me wey don hold like this, my husband sef don hold. How pikin go take dey possible? Sarah don old well well and she don pass the age to born pikin. as she don stop to see her period. One of dem ask, Why Sarah dey laugh? Anything dey too hard for God to do? Next year, e go happen. Fear catch Sarah. She lie say she no laugh, but God talk say, You laugh oo. When the men stand up wan go, dem come go where dem go fit see Sodom and Gomorrah well well. And Abraham escort them. God come tell Abraham, I go tell you wetin dey my mind. Since Abraham go become great and mighty nation, and na through him I go bless everybody. I don choose am so that he go command him son and him pikin pikin say make dem dey obey me come do wetin good and correct. If dem obey me, I go do everything wey I promise am. Then God tell Abraham, The cry against Sodom and Gomorrah don too much. and their sin too many. I must go there go see whether wetin I hear about them na true. But Abraham stay with Baba God. Abraham come ask God, You really wan destroy good people join bad people? What if correct people dey there wey dey fear you reach fifty for that town, Sodom? You go still scatter the place. God come say, If I see fifty good people, I no go destroy am.

dey dat town. Dat evening, two angels waka enter Sodom. Lot dey sit down for di town gate. As Lot see dem, e quickly stand up, go meet dem, bow down and greet dem. E tell dem, Abeg, my oga dem, make una come my house come rest. Una fit baff, den tomorrow una fit continue una journey. But dem say, No, no worry, we go stay for street. Lot no gree o. E beg dem well well. So dem follow am go im house. E cook food for dem, bake bread wey no get yeast, dem chop. Before dem go sleep, all di men for Sodom, both young and old, surround Lot house. Dem begin dey shout, Lot, where di man wey come your house tonight? Bring dem out make we sleep with dem. Lot comot go outside go meet dem come lock the door. He beg dem say, Abeg my brothers, make una no do dis kain wicked thing. See, I get two daughter, dem never know man before. Make I bring dem come out for una, una fit do wetin una like with dem. But make una no touch dis men because dem don come under my roof. The men vex, shout, Shift comot for road oga, who you think say you be? you just come stay here as stranger now you wan come judge us we go deal with you pass dem dem push lot anyhow and wan break the door but the angel stretch hand drag lot enter the house then dem lock the door dem come blind all the men wey dey outside the house whether big or small so dem tire and no fit find the door again Di angels tell Lot, Quick quick, gather all your family, your pikin dem, your daughter's husband, everybody wey dey close to you for dis town, tell dem make dem comot for here because we wan destroy dis place. Di cry of their wickedness don reach God and God don send us to scatter di town. So Lot go meet dem di men wey marry im daughters. E tell dem, Make una quick comot for dis town because God wan destroy am. But dem think say Lot dey joke. Early the next morning, the angels rush Lot. Quick carry your wife and your two daughters comot for here or else una go die as punishment for the sin wey dey dis town. Lot still dey delay but the angels hold Lot hand, im wife and im two daughters dem, drag dem comot from Sodom because God don get mercy on dem. As dem come carry dem go outside of the town, one angel talk, Run for your life, no look back or stop for anywhere for the valley. Run go the mountain, make you no die. But Lot beg, I beg my Lord, you don show me kindness, you don save my life, but I no fit run that kind race go mountain. Something fit catch me for road and I go die. See that small town near here, I beg, make I run go there. e small no be so make my life for dey safe the angel say okay i go do wetin you talk i no go destroy that small town but hurry because i no go fit do anything until you reach there na so the town name come become zoar because lord call am small town Sun just dey come out wen Lot and im family reach Zoar. Den God rain fire and stone wey get fire from heaven on Sodom and Gomorrah. E destroy di towns, di valley, di pipo, di plant and evritin wey dey there. But Lot wife look back. and she turn to pillar of salt. Early morning, Abraham waka go the place where he stand before God. As he look Sodom and Gomorrah side and the valley, he see smoke dey rise like smoke from firewood wey dey burn. So God remember Abraham and he save Lot from the wahala wey happen to the town where Lot dey live. After Lot and him two daughters leave Zoar, Dem go live for mountain because Lot dey fear Zoar people. Dem stay for one big hole for rock. One day, the first daughter tell her sister, Come o, our papa don old and no man dey this place to marry us. like the way e suppose be make we give papa wine make e drink then we go sleep with am so we fit get pikin through am that night dem give their papa wine and the first daughter sleep with am lot no know when she lie down or when she get up the next day the first daughter tell her sister last night i sleep with papa o make we give am wine again tonight so you too go fit sleep with am make we get pikin through am That night, dem give Lot wine again, and his second daughter sleep with am. Lot no know when she lie down or when she get up. So both daughters of Lot come carry belle for their papa. The first daughter come born boy wey she name Moab. Na him be the papa of Moabites. The second daughter born boy too wey she name Ben-Hami. Dis na the end and the complete chapter.